укырга кердем икән мин яхшылап укырга укып бетерергә тиеш җырладым икән мин яхшы җыр җырларга тиеш уйнадым икән кинода яхшы иттереп аны эшләргә тиеш дигән кебегрәк

Фәрештәм, су фәрештәм. Һәм безнең яраткан, акыллы, чибәр, матур, талантлы Венера Аитова. Рәхмәт. Кызлар, бүген уңыш турында сөйләшик әле. Ничек уйлыйсыз, ни өчен бер кешегә уңыш бик тиз, бик иртә килә? Икенчегә кыен. озак көттереп көттереп килә. Кемнеңдер Нәрсә белән тырышлыгы, бәйле бу? кемнеңдер тырышлыгы, кемнеңдер менә э, бәхете инде, ничек язылган тегендә. Кемгәдер везение, везение менә кирәк вакытта ниндидер җирдә барлыкка килеп, или кемнәрдер сине күреп алып, шуннан барлыкка киләдер ул уңыш. Шулай Син ничек беләсең? Зөфия? Уңыш дигән сүз тәрҗемә итсәң, ул бик үк дөрес түгел ахрысы. Уңыш ул э, Урожай дип әйтсәң инде ул теге бик тупас була инде, успех име? Ә тот уңыш ул успех, русча успех, ул ниндидер бәхет белән дә бәйле ул, ниндидер менә удача, язмыштан килгән ниндидер тәмле өлешме ул шундый име, шундый менә язылган әйбер. Менә миңа калса, Әйтәләр бит әле, насыйп булган ризыгың тешеңне сындырып керә, корсагыңны ярып керә име? Менә ул әйбер ничектер менә шулай зур китапта язылгандыр кебек кешенең язмышына. Ә бәлки кайберәүләр үзләрен тынычландыралардыр, тик бер әйбер эшләми. Насыйп булса, миңа әбием әйтте. Насыйп булса, тешеңне җыртып керә дип кенә көтеп утыралар. Юк, менә әйтәләр бит, э, берничә юл бирелә дип сиңа, әйме? Син шул юлны үзең сайлыйсың дип. Барыбер нинди дә булса тырышлык кирәк икән. Э, эшләргә или Теге нәрсә булса алып килергә белмим инде. Шундый нәрсә кирәктер инде ул барыбер. Менә кызлар белмим, хәзер сез көләрсезме, юкмы, ышанырсызмы икән бу әйбергә. Безнең яраткан астрологыбыз бар, Лира исемлеме? Венера, син дә беләсең аны, Менә ул минем малаема натальный карта эшләде дә, Кәримгә натальный карта. И ул безгә юрады Кәримнең зур уңышын. Мин башта теге алгы, у него вот в доме цветущий балдахин. Нәрсә ул цветущий балдахин? Анда бит инде йортларга бүленгән теге натальный Кайсы җире чәчәк ата моның? Әйе, ә ул цветущий балдахин аны аңлата икән, что каядыр менә тиз арада аның уңышы булачак. Безнең Кәрим җиңде World Skills та, Европада инженерия космических систем алар өч егет Казаннан алдылар медальләр һәм шундый зур уңышка ирештеләр. Мин шулай уйлана калдым, әйтәм, карар ул бит уже язылган булган, миңа аны әйт әйтте. Лира, и мин аның белән бүлештем, он говорит, я же говорил, у него там цветущий балдахин. Шуңа күрә мин әйтәм хәзер, карыйм әле минем натальный картада цветущий балдахин бар. Бармы соң? А? Ну, минем язылган, что мин ролевая модель, мин 50 яшемдә ниндидер менә кешеләргә ниндидер үрнәк буларлык кеше булырга тиеш булган әйбер язылган. Миңа аны инде 38 ел элек юраганнар иде ул э, әйберне. Ә минем менә шундый сүз. Сезнең бармы ул? Минем менә гадалкага. Минем бармы икән? Мин оныттым карале. Юк, менә минем карагыз әле, бер тапкыр менә шундый история булды. Гадалкага бардым. И мин ул вакытта квартира турында уйлап йөрим. Шундый менә хыялымда бар. И мин әйтәм, квартира ала аламмы мин дидем. Ул миңа просто, әйе, күрәм, квартиралы булачаксыз сез, ди. И мин бит аннан соң теге көтеп утырмадым, квартира булачак. Мин наоборот әйтәм, Аны- о, эшләргә дә эшләргә кирәк икән миңа, эшләргә дә Ага, эшләргә. ага. И шуннан соң чынлап тагын менә Аллага Квартиралы шөкер булдың, ипотека. Ә бәлки квартира кызлар, түләп сез ятам. үзегезгә не, программирование дигән әйбер дә бар. Үзеңә программировать ит, димәк, ниндер уңыш булачак. Син инде шушы э, не, квантовое поле дип әйтәләр, ме? син аны Ие, ие, тартып китерәсең тартып дә. китерә башлыйсың үзеңнең балаңа. Әнидән бик күп әйбер тора. Ул бит чыннан да әнидән беләсең, каян килгәнен уңышын, белмисең бит аны Венера. Мин бит белмәдем Кәримнең мәктәптә физика укытучысы белән ниндидер микросхемалар, спутневый, алар космический спутник ясадылар. Эш малай, мәктәптә укучы малай үз укытучылары белән, физика укытучысы белән космический спутник ясап, алар җибәрделәр World Skills-ка. Һәм Татарстан җиңде, менә шундый зур күләмле дәрәҗәле нидә. конкурста. Мин аны белмәдем анда эшләгәнен, бер каян килгәнен белмисең. Бер карасаң, уңыш ул менә успех мәгънәсендә ул чыннан да берничә фактор җыелмасы кебек, димме? Анда булырга тиеш вакыты, урынлылыгы да булырга тиеш. Менә бәлки синең шул мөмкинлек килеп чыгыр, ә син әзер түгел әлеге мөмкинлеккә. Әйе. Мөмкинлеккә һәрвакыт әзер дә булып торырга кирәк, тырыш та булырга кирәк. Менә әгәр дә синең максатың куелган икән, Син озак көтергә мөмкинсең, әмма ни өчен әйтәләр, э, тәккә бер кешеләр теге менә үзенең э, максатына бара да бара, бара да, бәлки аның мөмкинлек юк, юк, еллар буе юк, юк, әмма аның э, х- ни кимеми, ул һәрвакыт әзер тора һаман да. Һәм шушы Шанс көтә. килеп чыкканда шанс, ул аңа әзер. Һәм шуннан соң барысы да килеп чыга. Бүгенге безнең героинябыз миңа калса аңа бик иртә килде кебек менә шушы бәхет кошы дип әйтик маған нәрсә дип бик яшь йолдызга әверелде дип әйтим соң ул менә шундый телевизордан да күрсәттеләр аны кинода да төште ул имә шундый зур концертта каядыр Мәскәүгә барып татар җырын тыңлатты. Инде хәзер аңларлар, кем турында сүз барганын, име? Ул чыннан да безнең өчен эталон иде, шулай бит? Әйе. Шул Чынлап та менә минем яшь вакытымда аны гына карап, тыңлап, Миңа гомумән аңа әлеге уңыш кинәт килгән кебек булды. Үзе ничек булды икән, әйдәгез әле үзеннән сырыйк. Икенче өлешкә күчәбез. Утыз, кырык 50. Безнең дусларыбыз Смотри офтальмологик клиникасы. Смотри клиникасы бөтен гаилә өчен заманча офтальмология үзәге. Биредә күзгә лазерлы коррекция, катаракта хирургиясе, балалар офтальмологиясе, күзлек һәм төнге линзалар сайлау кебек киң спектрлы офтальмология хезмәте күрсәтелә. Смотри клиникасында штатта 45 ләп тәҗрибәле офтальмологлар инде 500 меңнән артык уңышлы операция ясаган. Һәркемгә профессиональ һәм игътибарлы сакчыл караш. Смотри клиникасы Сезнең күзләрегезнең сәламәтлеге турында кайгырта. Утыз, кырык, илле. Эфирда утыз, кырык, илле. Утыз, Гүзәлия, кырык, Венера һәм илле, э, Зөлфия һәм бүгенге безнең кунагыбыз Татарстанның атказанган бит синема. Юк. Ат юк казанмаган. Казанмаган. Халык артисты. Халык артисты. Күңелен күптәннән яулаган ялан аяклы кызыбыз, карлыгачыбыз, эстрадабызның карлыгачы Асыл Яр! Сөембикә дип әйтә яздым Асылъяр, син бүген Әйе, шундый мин- Сөембикә Мин образында безгә бүген үз, килгәнсең. үзем дә менә э, теге рәхәтләнеп шундый утырам әле шаккатып, шундый образда булуыма. Ну, Сөембикә Шундый образында килеше, сиңа килеше. иң мөхиме сиңа комфорт булсын. Бу безнең шундый майданчык, без ихластан сөйләшәбез, үзебезнең чын фикерләребезне җиткерәбез. Бүген без шундый темага кызлар белән сөйләшергә булдык. Уңыш турында. Уңыш шундый кызык Кунак ул. Кайберәүләргә шундый көттереп кенә килә, әкрен генә шундый, имә теге степ бай степ дип әйтәләр, әкрен генә кеше уңышка килә һәм үзенең хыялына ирешә. Ә кемнәргәдер ул көтелмәгән кунак кебек. Ул кинәт килеп төшә синең өстеңә һәм давыл кебек һәм син хәтта аңа әзер дә түгелсең. Һәм э, без кызлар белән сөйләшкән вакытта ничендер безгә шундый уй килде, сиңа Уңыш кинәт килгән кебек тоелды безгә. Менә э, фильм чыкты, ма ялан аяклы кыз. Син бит абсолют йолдызга әверелдең аннан соң. А, Сине яратмаган, минемчә, бер генә тамашачы да Ә. юк. Син секунд эчендә кеше күңелләрен яуладың, синең супер сәләтең күрсәтә, син чын Популярность атты. актриса, е караман Амин, кеше Дөресен булмагандыр. әйтәме бит актриса түгел профессия буенча. Мин бары тик менә э, кастингны игълан иттеләр дә, ул 2006 ел идеме, ул 2005 елның ахыры идеме. Мин минем күңелемә сразу шундый уй килде, бу рольне мин башкарырга тиеш. Чөнки җырчы кыз роле иде. Э, Аннан соң инде сценарийсы кулыма эләккәч, характеры да минеке шикеллерәк теге. кире шундый үҗәт җылак кире ә миңа ул шундый йомшак кебек тоелды шундый йомшак юк юк хаман менә нәрсәгә бернигә карамастан да менә ул тугры икән менә үзенең яратуынамы ниндидер хыялынамы менә шулай итә торган гаделлекне таләп итә торган һәм шундый ни Дөрес. Менә ябык стенага кыйный торган менә ул барыбер ачыла бит әле дигән. Менә мин шундый э, әзрәк исәрәк тә кеше дип әйтә алам мин менә. Мөмкин булмаган әйберләргә мин ничектер ышанып яшим бу тормышта. Ну, безгә э, Алсу барыбер менә э, сиңа уңыш кинәт килгән кебек тоелды. Кайбер кеше әлеге уңыш турында белмим, ничә яшьтә генә хыялланырга мөмкиннәр, ә сине теге Менә алай әйтте дә бөтен Татарстан, бөтен татар халкы белде кебек. Кызлар, сезгә дә шулай тоеламы? Шулай, әле телевидениенең көче дә бит бик зур. Ул вакытта әле бик вакытта мин дә нәкъ шулай булдым. Әйе, телевидение күрсәтәләр икән бер тапкыр. Әйе, телевидениенең әле бөтен кеше телевидениедә иде ул вакыт. Телевизор карый торган вакытлар иде. Интернетка бик әле күч Күче чор гына иде, иде ул. Ә син сиздеңме үзең менә бу кинәт төшкән уңышны? Юк, мин бары тик мин һаман эшлисем килде, минем яңа җырлар яздырасым килде, яңа проектлар эшлисем килде. Уку белән эшне бик каты тыгыз алып барган заман ул. Аннан соң әйтәләр, зур уңышка кечкенә генә адымнар белән киләләр дип. Ну, баналь сүзләр инде. Ләкин бу синең турындамыни? Ләкин ничек кенә булмасын, үземне белгәннән бирле Булсын ул авыл сәхнәсе, ләкин ул авыл сәхнәсе дә минем өчен зур сәхнә иде, бала вакытта. Район сәхнәсе, республика, конкурсларга ул бик күп теге пуд соли съели дип әйтәләр бит инде. Булсын ул бала чак чоры белән үрелеп барса да, анда да бик күп эш эшләнгән. Син әйтергә Беренче гастрольдә 16 яшьтән чыккан идем мин. Мәктәптә 10 класста укыганда беренче гастрольгә чыккан идем мин. Ә фильмга төшкәндә ничә яшь идең? Анда миңа унтугыз яисә егерме булгандыр. Унтугыз. Алайса, уналты яшьтән унтугыз яшькә. Егерме, егерме. Ну, күп түгел бит инде, дүрт ел, дүрт ел. Бит бик тиз. Егерме. Тугызынчы класста укыганда мин беренче җырымны килеп Казанда яздырдым. Да, малай. Ә менә танылуны сизмәдем дисең син. Юк, сиздем инде, ничек сизмисең инде, сизәсең әлбәттә, әйе. Килеп, кибеттә, бу шул кызды бер курсанда кире ялан аяклы дип сораучылар булгандыр инде. Әйе, әлбәттә, ул вакытта концертлар да теге күбәеп киткән чор булды инде, әлбәттә. Карлыгачлар җыры баштарак чыктымы әле ул? Карлыгачлар җыры баштарак, 2005-тә. Карлыгачлар чыктымы? Җибит бер-бер артлы булган бит ул кызлар. Карлыгачлар 2004 елда язылды Карлыгачлар. 2005 тә ул карлыгачлар э, популяр булды. 2006 да ялына ятлы кыз, 2007 дә менә шул ялына ятлы кыз чыккан. Киткән бөтен вакытларында. Әле менә ул вакытларда э, җыр чыкканнан соң дискларга яздырып, шуны телевизорларга куеп, караокеларын җырлап, өйдә малай куртлар тотып, массаж теге тараклар тотып, вообще кызыгы ул. Ну, нык популярный булды. Теге бер-бер атлы килгән чынлап тагын. Карале, ә син үзеңнең сизгән мизгелне хәтерлисеңме? Мин танылган икән, мине беләләр. Я булмаса бер файдасы дигән шундый теге шушы уңышның, шушы танылуның хәтерлисеңме шул бер мизгелне? Кайдадыр кышлай сиңа анда, белмим, анда перемеш биреп җибәрер, туктаган вакытта, белмим инде кайдадыр. Минем мәсәлән, кызлар Яшерен батырын түгел инде, мамадыш нинде туктаганда чәйне бушлай бирәләр иде таный Мин э, масштаблар төрле әлбәттә, но менә шундый бер искә төшә бит шундый. Чират торганда, мәсәлән, э, андый вакытлар була иде, әзрәк үткәреп җибәргән вакытлар, әй, андый вакытлар була иде. Ләкин нәрсәне бушка биргәннәрен хәтерләмим. Концертларга һәр вакытта да инде бүләкләр белән киләләр. әбиләрең яңаяклар бәйләп алып килә ей балакаем яланаяк йөрмә инде яланаяк кызга нәрсә бирәсең әбиләр чынлап менә үз куллары белән бәйләгән яңаякларны алып килеп тапшырганнар алар синең алайса бер пачка шамаилләр күтәреп килүчеләр бар настолько теге ышанып переживать итеп мин дә белмим менә яхшы теләк теләп менә бу синдә булсын сиңа Э, изге теләк теләп торсын укыдым шушы шамаилгә дип әле дә менә безнең өйдә ишек өстендә эленеп тора торган шундый шамаил бар кызык бу роль сине ниндидер бер кысаларга кертмәдеме алсу менә болай бит актерлар өчен куркыныч әйбер инде ул менә бер генә роль аласың да һәм бөтен кеше өчен син шундый ниндидер бер э, идеаль образда каласың. Аллуа диләр Җылак кыз образында. Ул шлейф кебек э, барды инде, әлдә бара. Анда бит син теләп алган сагышым җыры яңгырады. Ул теге үзәкләргә үтеп, әйләндереп каплый торган теге. Э, ул җырда бар. Һәм җир шары шул бит инде. Юк, анысы әле аның бүтән анысы Җыр, ул җыр кино башланып киткәндә яңгыр итәгән җыр иде. Ә бар теге син теләп алган сагышым. Ул җыр, ул бик теге, ничек әйтим, конфликт Шул күз яшем тыгылды. Шунда укыйм синең дә. Әйе, минем искә төште. Мин әле оныткан ул җырны, син әйттең дә һәм

Шул кадәр моң, шул кадәр сагыш, син теге гомер күргән, әллә нәрсәләр күргән, шундый менә теге моңлы моң нәрсәсе дип әйтергә мөмкин, дәрьясы. Үзебезнең дә язмышлар узып китте монда, малай. Күз Кенәдән алларыннан. идеме бу шундый моң синең? Әллә ул әкренләп Нишләптер өстәде менә булды теге соң? һәрбер э, тормыштагы һәрбер мәсьәләгә катлаулы караудандыр ул. Мин, Син мин иман- шундый натура минем. Миңа менә әйтәм бит, 40-ка җиткәндә үземне сүгәм ул әйбер өчен һәм үземне бераз үзгәртергә тырышам чөнки э, бу мондый халәт белән яшәү э, организмга зыян китерә беләсезме нервыны бетерә э, часто баш авырта котлаулы караш дидеңме син җитди караш әйе котлаулы карыйсың менә нинди кечкенә генә проблемага да мәсәлән ой аны теге борчылып артыгын нитеп Мин хәзер тырышам, үз өстемдә эшлим. Мине хәзер балалар өйрәтәләр. Потому что балалар, балалар белән булгач уже ничектер, мин гомумән балаларымның киңәшләрен э, тыңлыйм хәзер. Тыңлыйсыңмы? Әйе. Забей диләрме? Әйе. Ничә ничә яшь? Принимай, забей. Ә ничә яшь хәзер балалар? Улыма 12, Әмиргә, Нәүбәхәргә, кызга э, Тугыз. Менә ул яшьтән инде аңлыйлар. Халәтеңне күрә беләләр балалар. Карале, син бит отличница имә? Отличница. Кызыл диплом иде, әлбәттә. Эй, Ходаем. Көмеш медаль иде минем мәктәптә. Институтта кызыл диплом, аннан соң 2008 елдан 2012 елга хәтле аспирантура. аспирантурада э, кандидатлык диссертация якладым инде ул ул чор гомумән минем концертлык эшчәнлегеннән теге бетергеч белән бетереп аткан кебек булды инде менә ике мең дә э, тугыздан дөресен генә әйткән ике мең дә сигез әле беренче генә елы заочный укыдым мин ике мең дә уникедә защищаться иттем ул бик күп минем көчемне алды энергиямне алды ләкин хәзер сизәм инде мин аның кирәкле эш аллага шөкер әле ул чорны ул вакытны эшләп куйганмын дип дөрес э, эшләгән дип уйлыйсың ә кем сиңа шундый зур максатлар зур каян килә менә перфекционизм синдә әни таләпчән идеме синең шулай әти әни таләпчән иде шундый шулай шулай булгандыр шулай бик артык та таләпчән дә булмаганнардыр бәлки белмим инде дүртле алсаң нәрсә дип әйтәләр нәрсә миңа киресенчә әни әйтә дүртледә билге кызым артыгын укыма ә син үзең артыгын укыма дип әйтәдер әйе Үзең үзең бит Дәфтәрдә дәфтәрдә хата булса, мин ул дәфтәрне күчерә идем. Нәрсәгә кирәк булган инде ул миңа, менә бер хата. Мин аны күчерә. Миңа матур булырга тиеш иде. Шуңа теге бар нәрсәне кат-кат уйлап, артык борчылып, идеальный булырга тиеш дип, хатасыз тормыш. Хәзер теге 40 ның ишек төбендә инде. 39 була. Быел әйме теге саннар буенча тапшыру шунда булганга әйтәләр. Әйе, минем дә без бер яшьтә бит синең белән. 40 кырыкка җиткәндә мине полностью теге акыл кырып бетерер инде шулай дип ышаныйк инде без җиңелрәк карый башлыйсы килә чөнки арыта андый халәт әйе әле шуңа килә алгач әйбәт кызлар гадәттә кырыкка акыл килә дип әйтәләр әмма ә менә синең очрагыңда кырыкта үзеңә инде бераз гына җилбәзәклек тә түгел иреклек нәрсә дип атала ул зөлфия Ниндидер менә расслабленность димә, шундый хатын-кызлар өчен хас һәм кирәкле шундый халәт кирәк. Иркен тоту. Табигыйлек дип тә әйтү дөрес үк түгелдер инде ул. Менә кеше фикереннән курку бәлки. Юк, мин кеше фикереннән, мин үз фикеремнән, менә үземә үзем эчтән шундый бирелгән установка. Менә шул установка белән теге. Укырга кердем икән, мин яхшылап укырга укып бетерергә тиеш. Җырладым икән, мин яхшы җыр җырларга тиеш. Уйнадым икән кинода, яхшы иттереп аны эшләргә тиеш дигән кебегрәк. Шулайрак бара иншалла. Ә ничек син менә шушы пик дип әйтик инде, популярлыкның иң бик югары ноктасына җиткәннән соң, сез син кинәт кенә аннары юкка чыктың кебек. Бу Әйе. балалар белән Гаилә балалар белән Гаилә бәйле. балалар. Ну бу нормаль күренеш кебек инде бер карасаң. Менә иң кыры- кыены бит ул, белмим инде, мин күз алмага китерә алмыйм. Мондый кинәт өскә менүдән Э, ул төшү сиңа ничек булды? Син үзең ничек тойдың? Авыррак булган вакытларда булды. Ничектер менә э, Мин жыр, минем һаман җырласым килде. Җырларым язылмаса, мин ничектер менә эчтән янам кебек андый состояниедә булды. Ләкин мин ул вакытта тырыштым инде күбрәк җырларны яздырырга, яздырырга, яздырырга. Минем җырлар хәтта тозланган теге ни шикелле. Шул хәтле күп ул җырлар, йөздән артык җыр. Алар күбесе тамашачыга барып та җитмәгән җырлар, чөнки җырны яздыру бер эш. Аны тамашачыга җиткерер өчен галәмәт зур эш башкарырга кирәк. Ул концертлар, ул бертуктаусыз мероприятиеләр, яме чаралар, аларны тамашачыга транслировать итеп бетерер өчен күпме заманда әле түләп радиоларга бирергә кирәк. Әле элек алай түгел я, хәзер бөтенесен ротация белән бөтен акча. Мин ул чорда ничектер бизмәнгә салдым инде. Мин әйтәм, мин бу балаларның Беренче сүзен дә, беренче адымын да күрми, күрми калам. Әни кочагына сыенасы килгән вакытларында алар Дәвәне яисә анда нянька кочагына сыеначаклар бит инде. Мин аларны менә шул әле дә мәхрүм итәсе килмәде. Син идеаль әни роленә кереп киттең. Шулай. Шулай бит инде. Башкача булдырамы? Башкача булдырамы? Бу ачылды аңа яңа. Әйе, шулайрак булды. Ниндидер бер рәм җүләр бер әни булдым инде мин менә хәл бер бер эшем. Ничә яшисең? 26-да улым туды, 29-да кыз кыз туды безнең әйе. Ә бит Аллаһ тарафыннан сиңа бирелгән икән менә шул җырлар. Бирелгән, ул җыелды. Аны бит чыгармау, минемчә, Кызлар, сез ышанасызмы шул менә теорияга, әгәр дә сиңа бирелгән икән ул әйбер, һәм син аны чыгармыйсың икән. Әйтеп дә ышанам мин сиңа. Ул сине җимерә башлый эчтән. Җимерә башлый, әйе. әйләнә. Син, ну бу җир инде аламсың, каенсың. Ул җыелды миндә, аннары соң уже балалар теге 3 яшь э, садикка әкренләп китә башлагач, минем ул менә чыга башлады барып. Әйе. Альбомнар яздырдым бер-бер атлы, альбомнар яздырдым, концертларга чыга башладым. Анарсын балалар миңа иярделәр, шулай итеп без хәзер бергәрәк. Искиткеч концертың булды, Асылъяр. Аны әйтеп бетергез сез. Калдым менә ничек? Әйтеп бетергез сез. Бер көн генә булдымы синең концерт? Бер көн булды, әйе. Бер көн булды. Менә э, Асылъяр сөйләгәнчә, менә ничек ул бөтенесен югары дәрәҗәдә булдыра име? Аның концерты Менә җыр артыннан җыр, бөтен сценарий, мә сюжет, кульминациясе нокталары, аннары хор чыкты, аның студентлары чыкты, ул үзен күрсәтте җырчы буларак кына түгел, ә менә укытучы остаз, шундый саллы хөрмәткә лаеклы, шундый затлы ханым булып чыкты. Менә тәннәр чымырдый син әйтмешли, шундый затлы концертта утырдым мин.

Марат Мөһин эшләде. Мөнир Мазунов сүзләре, ул ул язучы белән мин гомумән күрешмәдем инде, ул үлгән. Ә композитор вафат. Композитор да композитор Марат Мухин. Марат язган җыр. Марат язган җыр. Ого, Марат, әйбәт җыр язгансың син. Марат бик күп миңа шундый ул чорларда аранжировкалар эшләде, җырлар язды. Сөю хакына әй җыр шарының аранжировкасы, аның аранжировкасы, көе Габдразапов. Тоже менә популярный булган. Әйе, ул тоже кино, кино белән кереп китте инде ул тематикасы туры килеп. Ә ул җырны э, Габдразак абый Мингалиев Хания апа Фәрхигә язган җыр булган. Менә бирдем ди, җырламады ул аны, менә җырламады. Э, Габделхай ничә тапкыр әйтте инде, яра, яра торып торсын инде бездә дип. Менә Хания апа җырламаган җыр. И миңа Габдразак абый э, Җырлады шул җырны. Тәки җырламадылар. Шундый матур җыр иде. Миңа бер ишеттем дә, Габдразак абыйм әйтәм, бу җырны мин җырлыйм. Мин җырлыйм, минем җыр бу менә әйтәм. Насыйп булган. Нинди тарих, имә, без аны шундый җыр итеп кенә беләбез. Теге имеш сиңа гына язылган ул шундый җыр. Юк, юк, юк. Ә менә концерт вакытында карлыгачларның беренче ноталары, беренче музыкасы чыга башлагач, шундый дулкын залда. Менә нишләсәң дә, кызлар, нинди генә яңа җырлар тудырсаң да, менә син әйтәсең бит, Йөзләгән җыр ята име халыкка чыкмыйча. Барыбер менә җырчы таныла бер җыр белән име и халык күңелендә яши шул җыр һәм концертың вакытында бөтен концерт буе халык шул җырны көтеп утыра менә нишләсәң яңадан кайтыйм инде бик ошатып бетермичә җырладым мин уже җырладым мин әле аны берничә кат перезаписывать иттем теге икенче студиягә барып яздырып карадым үземнең башкаруым ничектер ошамады көй ошап бетмәде тора бара тора бара Король э, әйбәт теге радиога китте дә халык теге яратып тыңлый башлады ана шул җыр белән шул җырыңны җырлыйсыңмы дип концертларга чакыра башладылар анар үзеннән үзе ничектер яратылып китте соң халык яраткач кара боларга ошагач Менә хәзер дә сорыйлармы соң шуны җырла дип. Әйе, сорыйлар. Менә туймадыңмы? Ю- Юк, туймадым. Ни эшлисең? Мин аны Сам- киресенчә хәзер яратам Ярата, инде. ярата, хәзер Менә ярата. Рәсим Яратам җырын Низамовның бит хәзер. бар теге популяр Каеннар, җыры, кайсы каеннар. каеннар? Менә шуны сорыйлар, яратмыйм инде, бер менә уже соңгы Җырлыйсым килми елларда димә. җырлыйсы килми, җырламый малай. Кайт, нинди акчалар түләсеннәр, Юкка. җырлыйсым килми вообще ди. Айдар абый әйтә иде бит, кызыл розалар. Берсендә ялгыш кына төшереп калдырсаң да, бөтенесе яңадан Көтеп э, утыралар, сорый башлады. әйе, әйе. Ул кызык шундый, менә ни өчен аны алдан белеп булмый да бит, яздырган вакытта алар бөтенесе дә Гомумән белеп Белеп булмый. булмый, Белеп белеп булмый. Менә җырлар турында син әйтәсең, эм, кар- карлыгачлар популяр дип, әйме? Гадәттә һәр артистның, һәр җырчының Чынлыкта бер генә җыры була дип әйтәләр. Менә ул күпме язса да бер генә җыры була дип. Әмма э, менә карыйм, синең дә бит карлыгачлар гына түгел, менә бу җырыңны башкардың, аны башкалар Син теләп алган сагышым. Ә Әйе, ул бит шулай ук хит. Ә җир шары шулай ук, минемчә, хит. Ә, кызлар Әйе. тиң- тигез тәңгәл түгелме? Ни популярлыгын ничек уйлыйсыз сез? Юк, бер Минем генә белән җыр, шулай бер килешми. җыр чыгара ала, ә популяр җырлары аның берничә булырга Кызлар, мөмкин. Кайбер җырчы Дөньядан китеп бара, и бер җыры юк. Менә Менә ул җырлый җырлый эшли эшли әле бер җырың булса да әйбәт әле ул инде. Менә Ислам апа китте мәрхүм кәемемә кыр казлар артыннан. Менә бүтте бүтән әлни күпме җырлар җырлаган гомер буе җырлар язган. Әле ул бик зур бәхет бер җыр булса. Синең күбрәк. Аллага шөкер. Әле нәрсәләр булыр алга таба. Әйе. Кызык инде менә шундый бер җиргә аяк басасың икән, бигрәк тә зур уңышларга ирешкәннән соң, шул кадәр зур концертлар куйганнан соң, бүген режиссерыбыз безнең гүзәл яраткан режиссерыбыз сөйли, андый концертны ди ул вакыт өчен, ул хәзер дә әле менә хәзер дә ул дәрәҗәдә э, уйланылган, шундый дәрәҗәдәге күлмәккә ниләр проекцияләр төшерә Дорога из города шарлар тотып анда ниндер нәрсә. Хәзер дә әле андыйлар еш куймыйлар ди. Ул шул кадәр теге уйланылган. Ну, менә перфекционистның концерты инде булган икән. Концертларны бик күп куймыйдыр ягы инде Казанда. Ну, куйсак бер менә вкладывались бер концертка ия. Целый бер шоу. Ул вакытта ук шулай булган. Ну, үзеңә шундый максатлар куйганнан соң, икенчесе бит инде аннан начарак булырга тиеш түгел. Ә тормыш ул бит бара алмый. Уңыш Ул бер кешегә дә менә болай линейно килми. Менә монда килде, аннары өскә, өскә, кызганыч. Э, хәтта Черчилль бит әйткән, э, ни дип, э, уңыш ул уңышсызлыктан уңышсызлыкка энтузиазмны югалтмыйча хәрәкәт итү дигән. Шуның кебек Э, бик күп танылган кешеләр дә уңышсызлыклар белән очраша. Мин, мәсәлән, искә төшерәм синең нидә катнашканыңа. Синең өчен, мәсәлән, Евровидениедә катнашу, син үзең ничек тоемлыйсың? Ул синең өчен уңыш идеме, әллә уңышсызлык идеме? Ул, Бер караганда ул, ул тәҗрибә генә иде. Ул тәҗрибә иде. Ул беренче юл, юл яру иде. Шуннан соң безнең Татар җырчылары, яшьләр дип әйтик, шуннан соң Мәскәүдә даими рәвештә концертлармы, проектлармы, ниндер конкурсларым катнаша башлады. Чыннан да аңа кадәр бит әле юк иде. Аңа кадәр аңа менә минем хәтеремдә, ну безнең бар инде Ренат Ибрагимовлар, әйме. Ну алар Мәскәүдә яшәүче. Алар Мәскәүдә яшәп, Асадуллин Әйе, әйе. Альберт Асадуллина, алар безнең бар, алар состоявшиеся дип әйтергә кирәк инде, исемле җырчылар. Ләкин әле менә яшь җырчылар һәм гомумән татар, ну, заманча татар эстрада музыкасын популярлаштыручы җырчылар анда булган юк иде. Евровидение чорына килгәндә кызлар, менә шундый ул вакытта бит инде ажиотаж уятты, татар кызы бара Евровидениега, мин аны хәтерлим, үземдәге менә ул 2008 еллар дидегезме әле? Миңа ул мин ул вакытта 8 класслар тирәсе булганмыниме? Көтеп тора бүтән гаилә белән менә чыкканын, э, чыгып, шуннан балет итеп, смс-калар җибәреп, ул вакытта бит әле янәсе голосованиелар шулай иттереп инде акчаны жәлләмичә җибәргән булганбыз шул вакытта. Үзебезнекеләр дип, ну анда теге борчылганыңда күреп теге сизеп, кайгырып синең өчен, әле мин аны ничә еллар буе уйлап йөрдем, әйтәм. бу кеше кая икән дип менә артист тормышына килгәнчә кадәр шул балачагым мәктәп елларында менә шул истә калган соң малай ничек бер бер ничек мин сезне ниткән менә әйе мин үземне җалатканым өчен расхатландырганмын чыннан да хәтерлим бөтен татар халкы минемчә ул вакытта карагандыр ул чыгышны ул без шаккаткыч син чикләргә дән чыктың кебек имем ул вакытта менә үзең өчен ну синең өчен генә түгел татар халкы өчен әле вообще анда заявканы мин үзем даже җибәрмәм мин даже анда минем заявка киткәнен белмәдем ә кем җибәргән аны нинди шундый яхшы кеше ул оля оля исемле иде бугай ул кыз бузова Казанда инглиз теле укытучысы иде инде ул. Мин мин анардан

Почему ты меня не спросила? А ты меня там, почему меня не спросила? А, да? Минем вообще шок булды. Юк, әле бит әле үткен. Минем вообще шок булды миңа. Нигә? Белмим. Сорамыйча җибәргәнгәме? Конечно. Ну, бит инде ул С какой стати? Оля, яз безгә. А как ты меня там отправила? Яз. Э, Свежесі бар. Э, не белән, э, почта белән җибәрдем синең дискыңа ди. Син күз алдыңа китерәсең, синең өчен борчылып, икенче кеше Юк, талантын күреп, Күреп. күреп, җибәреп, А я еще по- сине сайлап А я, а я алганнар. подумала, это же интересный проект ты. А, Может, пройдешь ты. Әйе. Ул шундый теге, була бит әле теге ботаник не, теге, Иә. гөр укуга табынган, шундый бик каты не. Юк, Ходай Тәгалә Булган аның иде. кулы белән эшләгән, Ну, синең менә шулай уңышка китте. китерер өчен. Мин аннан соң да әле миңа шулай шалтыраталар да, э, нитеп инде Мәскәүдән, шулай-шулай. Аннары мин аңладым инде, ахам әйтәм, бу шул икән инде. Миңа неприятно булды. Ну, неприятно булды то, что миннән сорамыйча анда җибәргән. Су, син мине шокыт. Мин дә чөт шокыт. Мин яратмыйм минем өчен кемдер нәрсәдер эшләгән. Зөлфия, сине шулай җиб. Мин, мин җырламыйм, әлбәттә. Ну, күз алдына Юк, аннан соң инде, әлбәттә, мин әле барыргамы, бармаскамы дигән уйларда миндә булды ул вакытта.

Кирәк иде английскийны тирәнтен өйрәнергә, кандидатский минимумнар сдавать итәсем бар иде, аспирантурага укырга кергән вакыт иде. Монда Евровидениега вакыт юк, иптәшләр, монда елкалар безнең. Җаныкаем, ниндидер англичанка Оля җибәрә Мәскәүгә Асылъярның җырын. Асылъяр ачулана. Моны А мне ачулану өчен понравилось бит ты, а мне шаккатмалы. понравилось, как ты поешь. Мне, мне очень понравилось, я вот решила отправить Оля, тебе. спасибо тебе. Менә Рәхмәт, синең дорогая фильмыңны наша. шушыннан башларга Рәхмәт була. сиңа. Фильмын шушыннан башларга була. Әйе. Э, Һәм менә син- андый нюанслар менә э, Еш шул. шулай каядыр кала инде андый, шундый. Бу турыда Хәл. Төшереп була бит. Әйе, Чынлап шул. Ә үзең аннары барып кайтканда, менә бардың, аннары кайтканда нинди уйлар белән кайттың син? Мәскәү минем җир түгел, я булмаса, ага, бу миңа кызык, монда масштаб бар. Нинди уйлар хәтерлисең аны әле? Әйтәм бит, нәрсәгә мин яратмам, мин гомумән Мәскәүне яратмыйм. Мин Мәскәү шәһәрен, мин сокланам аның матурлыгына, ләкин э, мин аны белмим инде. Менә Шәһәр Синең буларак шәһәр түгел. яратмыйм мин Ну, Мәскәүне. аның белән теге бер күрүдән гашыйк булу, минемчә, ул Мәскәү турында түгел, но инде берничә күрүдән Но- Мәскәүгә Ну, может быть. Мин, например, Мәс- Мәскәүгә барып кайтырга яратам. Яшисеңме дисәм, анда мәңге яшәмәс идем М. Мәскәүдә. Үзебездә рәхәт. Казан, Казан Әйе. иң Һә- шәп. һәм Әйе, димәк- Казаннан да рәхәт җир юк. Казаннан да шәп җир юк. Ә аннан кайтканда син димәк кайттың. Үзегезгә булсын Мәскәвегез. Олены сүгеп, ат юлы белән паразит дип. Юк, юк, юк, ул әйтәм бит, ул ул гаять зур тәҗрибә булды. Әллә син хәтерләмисеңме андагы хисләрне? Хәтерләмим. Мин кайбер әйберләрне мин хәтерләмим мәсәлән. Аны хәтерлисеңме хисләрне? Юк, хәтерлим, хәтерлим. Филипп Киркоров белән монда бер тирәдә йөреп, Михаил дип исәнләшеп, Михаил белән. Түгел, здравствуйте дип инде, здравствуйте, фотоларга төшеп, анда ул вакытта Ани Лоракның продюсеры буларак иде бит инде. Ани Лорак анда кунак буларак җырлаган вакыт иде бугай ул. Әйе шул. Вот. Анда Дима Билан, башкалар. Ну син моның турында сөйлисең. Алар гел шушында йөриләр бит инде минем янда дигән. Безнең кебек кешеләр инде алар. Нәкъ безнең кебек кешеләр тагын да тырышрак тагын да булдыклырак дип әйтәсем килә минем әлбәттә сокланып карыйсың андый кешеләргә мин гомумән булдыклы кешеләрне яратам сокланам молодец дима напиши нам син бит шул ук вакытта әйтәсең менә мин бер ишеккә мин шундый кеше ишеккә барып бәреләм икән стенага аннары яңадан шуңа кергәнче кергәнче тырышам ә мин һаман шул юлда бит Димәк, бит җырларны ташламадым. Хаман юк әле. Мин Мәскәүне хәзер масштаблар турында сөйләшәбез инде дә. Без бит инде зур уңыштан соң масштаблар турында сөйләшәбез. Ул теләк калмадымы? Мин тагын бер кат кабатлап әйтәм, мин бер кайчан да Мәскәүне яулау теләге булмады. Андый бер булмады. Мин бар тик җырымны гына, менә җырны танытасы килде. Җыр. Татар җырын. Кем уйлар? Ниндидер Оля оештырган монда. Татар җырын. Мөмкин булса, Европага да барып таратырга. Монда Азиягә, кайда бөтен бөтен җирдә безнең татар җырының югары дәрәҗәдә яңгырарга хакы бар. Ул ул настолько матур безнең татар җырыбыз. Ул кабатланмый. Безнең үз йөзебез бар. Бозмыйча гына менә аны матур современный теге калыпларга кертеп, аны дөнья күләм яңгыратасы килә. Синең кыскасы Асылъяр э, татарча, бар тик татарча гына, мәсәлән, рус я инглизчә җырларны алсу бер кайчанда алсу Асылъяр тамашачылар аңлаганнардыр инде, имеш шулай бит. Без инде алсу белән 100 ел таныш, шуңа күрә үзе белән дә әйтергә ярыйдыр бит инде алай торып. Мин дә шуны сорамакчы идем. Ярый, нишләп йөрмисез? Шуңа күрә ничек җайлы? Миңа рәхәт. Алсу дисәгез, Алсу Асылъяр, миңа Асылъяр, Алсу ничек эндәшсәгез дә ярый. Сеңлең бит синең Асылыймы? Сеңлем Асылый сеңлем. Әйе, шуның белән бәйле. Шуннан килеп чыктымы бу мин Алсу? Әйе, без ничектер безнең мин минем чорда Алсулар бик күп иде. Әйе, әйе, Алсу да бар иде бит әле. Алсу Хисамиева, бик күп Зиятдинов, менә бик күп иде инде алар. Сафина. Конкурсларда катнашкан вакытларда без 5-6 Хәтта Мәскәүдә дә алсу барлыкка килде. Әйе, шул шул чорда ничектер гаилә белән утырып сөйләштек тә инде без. Безнең гаиләдә булган исем. Аннары теге калын китап бар бит әле, сез яраткан җырлар. Шундый. Безнең өйдә тоже бар инде ул китап. Шуннан күп җырларны әни җырлый иде инде, миңа өйрәтәдер. И шунда исем эзләгәндә анда хатын-кыз исемнәре күп бит инде, борынгы матур исемнәр. И шул Асылъяр җыры да очрады да, шулай итеп исем алдык инде.

Эмир Нәүбәхәр. Нәүбәхәр. Нәүбәхәр. Нәүбәхәр. Кайнатам белән кайнанамның исемнәре. Шулаймы, Әмир Нәүбәхәр? Әйе. Мин аларны исән чакларында күрә алмадым, кызганычка каршы. Ирең шулай дидеме? Әйе. Малаебыз, улыбыз тугач инде ирем әйтте, Әмир була. Әтинең исеме. Ул Әмир генә түгелдер, Әмир Юк, Әмир. Әмир име? Әмир генә. Әмирхан түгел. Юк, Әмирхан да түгел, Әмирҗан да түгел. Әмир генә. Әмир. Ә сиңа шулай тәкъдим иткәч, син уйламыйча ризалаштың. Мин берничә вариант бар иде. Ну, э, ну Әмирне бер дә уйламаган идем. Чөнки бит инде кайнатамның исеме мин. Туганнар арасында исемне бит инде кушмыйбыз инде, кабатланмыйбыз бит. Шуннан соң шалт Әмир, Әмир була дип әйтте дә инде ирем. Ярар дидем, миңа ошады. Ә кызыбызның исеме Дәвәнисенең Бик исеме. матур, бик Но матур. Нәүбәхәр дигәч, мин башта э, роддомда тәрәзә төбенә утырып җыладым. М, Нинди Ә исем син инде? нинди исем әзерләгән иң кызыңа? Үзеңнең бар име вариантларың? Гүзәлия. Булмады инде. Ю- Берничә вариант Венера дип кушасың килмәгән име? Чулпан, бәлки. Зөлфия. а, Зифа. ба- бар иде, әни дә уйлап куйган исемнәр бар иде. Ничектер шуннан Мәйдәнне нәүбәхәр әйтергә авыр, бер дә ишетелгән түгел. Безнең авылда да Кыскартып әйтеп тә булмый. Безнең авылда да юк, мәйтәм. Бу бит инде котлаулы исем булып тоелды ул миңа инде. Шуннан ярый микән инде мәйтәм, хәзер тагын дәвәнисенең исеме була, кабатлыйбыз. Үзебезнең теге олырак туганнарга инде, теге абыстай кебек апаларга шалтыраттым. Ярый, әгәр дә ул кеше үзенең гомерен матур итеп яшәгән икән, изге эшләр эшләп яшәгән икән, матур итеп бу дөньядан киткән икән үз үлеме белән, а, бик әйбәт була. Әйбәт. Кушыгыз ул исемне, диде. Аның Шуннан мәгънәсе нәрсә? Нәүбәхәр э, яңа тормыш, нәү төрки телләрдә яңа дигәнне аңлата, бәхәр яз, Яңа яз, яңа тормыш. Начал новой жизни инде урысча әйткәндә инде. Нәүрүз дигән кебек бу инде. Әй, әй, әй. Нәүрүз яңа ел бит инде. Анда Нәүбәхәр яңа яз. Яңа яз, бәхәр яз. Бик акыллы балалар, бәхетле. Ә син миңа әйттең дә, без кайдыр очраштык та, мин аннары кайттым да сеңлемә әйтәм, Э, не әйтәм, асыл яр, алсу әйтәм, кызына шундый кызык исем кушкан әйтәм, шундый матур инде. Хәзер әйтәм, хәзер әйтәм, искә төшмә дип. Чөнки якын тирәдә алмаш язып куймаш әле тизне искә дә төшми икән. Әйе, татарлар нишләптер менә шул ул онытылган исем кайнанамның исеме. И э, татарлар бик нитмиләр. И тиз истә калдырмыйлар. Ә руслар момент истә калдыра. Наубахар, наубахар. Менә руслар күбрәк булган җирдә булса, момент истә калдыралар. Нишләп шулайдыр белмим. Ләкин э, нәрсәгә дә карамастан, минем өчен ул балага хәзер шул исемнән дә туры килә торган исем юк кебек. Әйе, шул, шулай Әйе. була. Һәм син әйткән вакытта да аны нидер горурлык белән әйтәсең. Нәүбәхәр, әйе. Син аны шулкадәр яратып, горурлык белән һәм балаң башка төрле кабул итергә мөмкин түгел менә шушы исемле. Һәм кара, менә шушы этаплар синең узды. Ул бит инде син килешәсеңме гомумән уңышның ул уңышсызлыклардан уңышсызлыкларга энтузиазмны югалтмыйча хәрәкәт дигән әйбер белән килешәсеңме? Синең өчен гомумән алганда уңыш нәрсә ул? Успех дип әйтәләр инде, әйме, русча, татарча уңыш бит инде ул. Уңышлылык дип әйтимме соң? Успешность. Синең өчен ул нәрсә? Бәлки ул ниндидер берничә әйбер теге кушылып әйтергә кирәктер. Менә бу, бу, бу дип. Белмим инде, уңыш, уңыш эш белән генә бәйле уңыш турында сөйләшәбез без монда. Профессия белән генә бәйле уңышмы? Миңа калса, удачада да кысыладыр монда. Әйе, уңыш. Менә уңыш Нидер бер бәхет төшенчәсе белән чалыш төшенчәме? Монда бит хәзер фәлсәфи темага киттек. Дөрес әйтәсез. Кереп киттергән мөмкин, әйме? Тоемлыйсың, синең өчен уңыш. Менә ул минем җырларым килде бит инде, әйме? Менә ул халык халык күңелендә бары мин үземне халык күңелендә урын алган җырчы дип саныйм. Әлбәттә. Саныйм, мин аны сизәм. Минем атказанган исемем булмаса да, әйме? Кая гына барсам да, мине шулай дип объявлять итәләр. Кайчан да син халык артисты инде дип объявлять итәләр. Мин әйтәм, әйтмәгез, яхшы түгел. Яхшы түгел, правительственныйрак теге мероприятиеләрдә әйтмәгез, мин әйтәм, бу бит кәгазе юк бит аның, мин әйтәм, әйтмәгез. Менә бу тоже уңыш та бәхет тә, аңлыйсызмы? Менә бу тамашачының яратуы, җырларыңны менә шулай үз итүе, даже кибеттәме, ә, аптекадамы, сатучымы, синең белән янәшә басып торучымы килеп, менә шулай сиңа тотып рәхмәт җырларың өчен, рәхмәт булганың өчен дип әйтүе дә менә ул уже бәхет. Исемнән дә Ә артыграк. шун, шуннан соң әкрен генә менә синең сау сәламәт, Аллага шөкер, Аллага шөкер, балаларың үсеп киләме, гаилә, Бу уңыш түгелме инде? Бу бәхет түгелме? Бәхет, монсы бәхет, әйе. Чын бәхет. Чын Әйе. бәхет. Бу менә Уңышка Аллаһ да Тәгалә керә ди инде, да. Аллаһ Тәгаләгә бары тик рәхмәт укып, менә ул ничектер уңыш менә шулай күчә төрле формаларга дип уйлыйм мин.

Әни ягыннан да, әти ягыннан да, әти ягыннан гомумән гомер буе укытучы булып эшләгән минем дәвәтием. Дәвәни династия. Әни ягыннан дәвәни, алар кулаклар нәселе. Ул берничә теге нидә графикада яза беләдер, иске татарча, латинча, кириллица белән бик күп догалар белә иде дәвәни. гыйлемле кеше иде инде. Минем шундый кызыклы бер сорау әле килеп туды. Менә син әйтәсең, «Ә, миңа әйтәләр, менә син алмадыңмы әле, син, син күптәннән лаек, башка кешеләр әйтәләр дип әйтәсең. Әмма кешеләр бит менә тормышта да уңышны берәүләр каяндыр көтә кебек, әйеме? Менә үзләре бирерләр әле лаек булсам, ә, Аллаһ Тәгалә бирер әле, анда, ну, белмим, ничектер язмышка тапшыра дип әйтәме соң. Ә бар шундый күп кешеләр, Алар менә шушы тормыш җигәнен үзләре кулларына, кулларына алып, алар үзләре менә мин, мин бит инде лаек, биреп карыйм әле, бәлки миңа бирерләр ә дип әйтәләр. Мин биреп карадым. Ул бит әйтә бирмәделәр дип бит, менә шуны сорамакчы идем. Мин баштан нәкъ шулай уйладым.

шулай үзе э, бәяли бәяли һәм шундый э, бүләген исемне дәрәҗәне бирә дип уйлам ага шиш бар ди монда хәзерге заманда э, институтта эшләгән дәвердә миңа әйттеләр син нәрсә Алсу Рустамовна, вы что? Это нужно собирать пакет документов, это нужно прикладывать все-все-все ваши достижения, нужно собирать. И менә шул туплап папкагызны тапшырасыз, электрон формаларда заливать итәсез, ул үтә бик күп инстанцияләрне, әле моннан үтсә ярый, әле тегеннән үтсә ярый, моннан үтмәскә мөмкин. Менә монда Дөрес. өтерегез ноктагыз дөрес куелмаса, ярар ул өтер нокталарын дөрес куйдык инде. Бөтен достижениеларны да я- Заливать әй- әйдәгез, иттегез. заливать иттек. Просто отклонили.

Тым, министерство культурага, мәйтәм, нишләп мәдәният министрлыгы минем документларны кире җибәрде? Не согласованы. Анда бит инде виза тора, не согласованы. Ул прозрачный әйбер ул, аны любой кеше кереп карый ала. Мәйтәм, нишләп, минем эшләгән эшләрем җитмиме, минем стаж җитмиме, анда бит стаж да кирәк. Стаж җитмиме, яуланган анда диплом лауреатство международный нәрсәләр җитмиме концертлар җитмиме нәрсә җитми кайсы пункт сезнең бөтен әйберегез дә җитә бөтен документларыгыз да дөрес оформленный бөтен әйберегез дә дөрес ләкин комиссия отклонять итте сезне лаек дип тапмады юк андый формулировка белән әйтмиләр алар комиссия отклонила вашу ваши документы причину отказа они не разглашают. Ә, ул шундый формада бар. Әйе. Формулировкасы шундый. Причина отказа не соглашать. И вам это никто не скажет, диделәр миңа. А, карале. Вот менә шулай. сиңа име ә миңа кызлар менә шулай ике ел тоже кире кайтты кайтты кайтты да документлар име аннары мин дә синең кебек мәйтәм кирәге юк кирәк түгел мәйтәм бер юбилейга нәрсәм үзләре нитеп аннары үзләре шалтыраталар анда асылъяр Министерство культурадан сиңа үзләре шалтыратачаклар. Менә тагын кире ниттек, кузгаттык, хәер тагын китте. Менә шуны шунда җибәрәбез кабинга. Менә шуны шуны хәер елларын үзгәртергә кирәк, сезнең документларыгыз искерде дип. Шулайдыр. Алла бирсә, Алла бирсә шулай булачак. Бит петиция яздырыйк. Путинга җибәрсеннәр, нишләп асылырга әйтмиләр. Исем бирмиләр. Оля, Оля, напиши нам, пожалуйста. Напиши нам, Оля, нам нужна. Оля, эзләп табасы бар әле. Аны Менә һәр копарып кешегә булмаган дә тормышта, минемчә, үзенең Олясы кирәк. Билгеле бер этабында, имән. Менә Вообще. мин әле уйлап утырам, мин а, телевидениегә 2004 елга, елда Әйе. беренче мәртәбә килдем. Һәм эшләгән вакытта, эшлисең дә эшлисең, башта анда а, ассистент булып эшлисең, имә, аннары а, алып бар, корреспондент, алып баручы, аннары режиссер булып эшлисең, аннары миллион проектлар тегесе, монсы барасың, барасың, аннары Тәкъдим итәсең Ие, проектлар тра- үзең. тәкъдимнәр проект итәсең, проектлар тәкъдим итәсең. Аннары Үзеңнең проектың көн саен алып бара башлагач, туры эфирда бит инде менә тапшыруны алып бардым мин. Анда вакыт юк. Көн саен синең менә эфир һәм башкасына кандидатская кебек әзерләнәсең, аның һәрберсенә теге шулай шулай күп әзерләнергә кирәк. Темалар төрле, бер көнне агломерация, икенче көнне анда тел проблемасы. Һәм минем бер вакытны эфирга килде Фаяз абый Хуҗин. Фаяз абый ул безнең күрше авылдан, Зәйдә. Һәм ул китап яза икән. Зәй районыннан чыккан танылган кешеләр дигән. Һәм ул миңа әйтә, сеңлем, мин э, китап яза идем, ди, миңа регалияларыңны җибәр әле зинхар өчен. Синең нинди регалияларың бар? Мин әйтәм, бәтәч, Фаяз абый, минем юк бит. Өчен дә юк ди. Бернинди дә юкмы дип әйтәм, юк шул. Ул әйтә, Ә син ничә ел эшләгән инде телевидениедә ул вакытта? ну, уннан артык. Уннан артык ун- инде стаж унбиш, бар. Бәлки, О. минем уйларга вакытым юк иде, кызлар. Э, Бөтен кеше Шулай, белә Венера шулай. Аитова кем икәнен, бөтен дөнья белә, Ну, татар дөньясы Иванова, белә. Венера Иванова Иванова булса да, ул беләләр бит Һәм инде. мин аптырадым ул миңа шулай дигәч минем уйланганым юк иде аның турында һәм мин аны нәрсә эшләргә кирәклеген дә белмидем менә мин дә шунда ә шулай миңа шунда әйтте фаяз абый әйтә сеңлем аны бит үзең кайгыртасың диде үзең кайгыртып нишлисең соң аны җитәкчелек тәкъдим итәргә тиеш башта венера ана ничек син керәсең менә исемгә заливать хәзер егерме ел телевидениедә эшләгән һәм минем бернинди дә димәк мин бернинди уңышка да ирешмәгән кебек килеп чыгам рәхмәт хаты бармы мәдәният министрлыгының рәхмәт хаты бармы синдә юк Юк, миндә дә юк. Чөнки без аның артыннан йөремәгән. Әйе. Кабинет министровның рәхмәт хаты бармы синдә? Юк. Юк, миндә дә ул юк. Минем Татмедияныкы да юк хәтта. Юк, димәк, син аның артыннан йөрмәясең. Син уйла. Вакыт юк иде, эш, эфир. Иҗат белән шөгыльләнгән кешеләрнең дә ул ягында уйлаучылары бар. Без аны уйламаганбыз. Без, без бер, менә ничек әйтим, бер катлы без аны уйлаганбыз, тиеш икән, бирергә тиеш. Ярар, ялан аякла. Ялан. Миңа хәзердән үк йөри башларга кирәк бит инде. Үзебез гаепле, кеше гаепле түгел, үзебез гаепле. Мин хәзер уйлап торам да, менә минем рәхмәт хатым бар министрлыкта, но миңа аны театрның юбилеенда. Әйе. Ул сезнең Җитәкчелек бирде. Мин аны җитәкчелек. күреп, миңа рәхмәт хаты буламы соң, юкмы дип, мин алай йөрмәдем. Сезнең җитәкчелегегез, димәк, белмим инде. Ну, аның, шулай. наверное, ул организациядән торадыр инде. Ну, димәк, лаек түгел кызлар. Мин уйлыйм, лаек булсаң, бәлки ул ниндидер тормышның этабында булырга тиештер. Ул бәлки Юк, Венера, башындагы син уйларны лаек түгел, уйларга түгел, тиеш. син лаек. Сезне халык белә, сезнең исемнәрегез таралган. Венера Вот, Аитова дисәләр, вот. бөтен татар дөньясы белә. Бөтен Да, белә. да, да, Ничә да. миллион Даже минем татар әни дә дөньяда белә, белә. мин әйткәч. Әлбәттә. Әни Асылъярны дә беләләрме? белгәч, Язды, бу мәйтә, Асылъярны телевидение беләләр чебен бөтен торган дөньяда. дим. Сразу Кызлар, момент, момент. Рәхмәт, әлбәттә. Э, Тик менә уйламавыңа үзеңнең дә ачу килә. Менә башымда да, уемда да юк иде. Ә кемдер уйлый белә шуны. Шундый менә молодец кешеләр бар. Тегесен дә уйларым. Аннары ул вакытта бәлки декретка китмәгән булсак, Бәлки сиңа да миңа да булыр иде, аңлыйсыңмы? Ә без ул вакытта сайладык барыбер гаилә балалары. Гаилә балалары. Менә безнең без, без дөрес эшләдек, Венера. Ул кыйммәтрәк тегтере, рамкалардан да, медальләрдән дә күпкә кыйммәтрәк әйбер ул. Насыйп булса булыр анысы да. Булмаса да без бик бәхетле, Аллага шөкер. Ходай Тәгалә күп. Бу теге корбан позициясенә керү түгел инде, әлбәттә. без менә шундый менә мин сезнең икегезнең арасында мин хәзер утырам мин шундый уйларга баттым имә минем халык исеме бар имә мин татарстанның халык артисткасы мин хәзер уйлап утырам ул миңа ничек килгән кая йөрдем мин кемгә хат яздым мин где мин заливать иттем документлар нәрсә беренчесе Атказанган артистны мин алдым театрдан алма. Мин ике исемле дә театрдан түгел, кызлар. Менә сез күз алдыгызга китерәсезме? Беренче исем бирелде миңа Ренат Зинурович Закировка бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Ул Зөләйләнең иҗаты белән, Зөләйләнең юбилеенда, 10 еллык юбилейда пирамидада зур шоу-концерт бар. Син анда Венера булгансыңдыр, әйме? Менә шул Зөләйләнең хезмәте һәм Анда рольләрне дә язалар инде кем нидә. Аннары мин алып бара идем зур концертлар, алып баручы буларак правительственный концертлар. Менә шунда миңа башта бирделәр атказанган исемен неме? Ә инде халык исемен миңа әйттеләр кинематографистлар союзында, мин бит хәзер Рәсәйнең кинематографистлар союзының әгъзасы. Миңа әйттеләр, карале, синең анда бит 25 фильм фильмографияда, ул бит бик зур хезмәт. Синең ничә сериалың бар, сине бит беләләр фильм буенча нәрсәне. Ә нишләп син бирмисең нигә исемгә? Шулай дип. Заявка. Мин әйтәм, мин ничек бирим? Давай мы синең өчен тутырабыз. И мин алдым исем, Управление культура аша кино, кино өчен, кинолар өчен. Тегәмә. Шаккаткыч. Әле менә әтине әйтмәкчем. Әти безнең э, тракторист, механизатор авылда. Пенсиягә чыкты инде барыбер эшли авылда хаман да генеме? Әйе, әйе. Э, Бер көнне шул менә Татарстанның атказанган механизаторлар исемлеге бар бит инде. Әйе. Тоже уйлап утырам әйтәм, нишләп безнең әтинеке юк соң әле бу дим инде. Әйе. Шуна әнигә шалтыраттым, әйтәм, нишләп безнең әтинеке юк соң, әйтәм, сезнең бу турыда уйлаганыгыз бармы соң? Нишләп әйтәм, аны колхоз үзе белеп бирмим әйтәм бу исемне. Гомер буе хезмәт иткән. И э, теге э, дусларына, иптәшләренең э, иптәшләренә бирелгән булган бу исемнәр, үзләре белеп биргәннәр. Шуннан безнең әти тоже әйткән булган теге хуҗаларга инде нишләп бирелме дип. Ә нишләп сез сорамыйсыз дип әйткәннәр. Сораган гына кешегә бирелә ул дип. В итоге менә хәзер документацияне җибәрделәр. Әле тагы әллә нәрсәләрен өстәп итәргә кирәк, көтәргә кирәк, вакыт көтү әйбере кирәк диде әле. Вакытта җитүе кирәк дигәннәр. Бар инде аның нидер менә шундый беләсезме, менә э, вакыты бармы аның? Или кирәкле кешеләр янында булырга кирәкме ул? Или ниндидер менә

Я говорю, а почему Нет. там сөйләшеп неткән булыр иде? А ты бы не согласилась ди. 30, 40, 50. Алсу, хәзерге вакытта син үзеңә нинди максатлар куясың? Нәрсә турында хәзер хыялланасың? Менә зур, кинәт булган уңышлар да бар бит. Әкрен генә бара торган. Менә синең уңышлар алар. Анда әйтик, э, беренче концертыңны кую, беренче фильмда чыгуймы төп рольдә үзең җырлар башкарып бу бит идеаль халәт бу, бу бит бөтен кешегә дә язган насыйп булган минем бәхет үзенә күрә бер хыял иде ул шул э, рольдә уйнау хәзер дә фильмда төшәргә хыялың бар хәзер дә фильмда төшәр идем әгәр дә миңа прям ошаган роль булса нинди фильм булырга тиеш шулай да белмим сугыш чоры булса да уйнар идем мин шундый җитлеккән җитди хатын кыз ролеме катлаулы балалар әнисендә уйнар идем мин хәзер

Әйе. Мин хәзер Канатларына чык-чык иттеләр, что ли? Юк, юк, чыгара ала. Да. Чыгара ала. Юк, кирәк булса үзләренә. Кирәк булса чыгара ала. Мин хәзер убырлы карчыкны да уйный алам, королеваны да уйный алам дип стоям. Ну, на самом деле, уйнап караган юк, но менә эштә, эштә шундый ни бар минем. Амин. Яхшы режиссер кулына эләксәң, яхшы режиссер, әгәр дә ул сине пластилин кебек менә эшлисең я готова довериться хорошим режиссерам беләсең даже ниндидер берәр мюзикл проекты булса әр генә анда да эшли алыр ең син эшләр идем әйе актерский җырлар белән андый әйбер бар начар тискәре персонаж булса да эшләр идең начар түгел тискәре начар дигән полностью тискәре характерный да Ну, була бит май- о, тискәре рольләр, була менә кайбер. Юк, шундый- андыйларны уйный алмас идем. Менә минемчә син шундый барыбер, Уйный беләсеңме, алмас син отличница, андый. барыбер Ну, син. менә Малефисентада бар бит анда, яхшы Әйе. ягы да бар. ну. Әйе. М, Начар я- үзенә күрә ул бик начар да түгел инде. Начар түгел, Ну, ул менә. стержень, характер, Да. холык. Ниндидер бер моментларда менә жесткость. Мгм. Менә андый берне дә мин хәзер. Ә, Тискәре эм, актерларына, ой, рольләренә уйнамау, ар- теге уйныйсың килмәү нәрсә дә сәбәбе? Кеше, Табалмыйм кеше, мин юк. аны үземнән чыгара алмыйм. Или кеше, Чыгара алмыйм, кеше дип начар куркам. итеп кабул итә башлармы дип итәсеңме? Юк, юк, мин андый ан, мин андый әйберне не могу создать внутри себя, белмим нишләп. М. Ул бит, ул Син- бит камера настолько ул сине сата. Ме- Менә э, театрда да шулай инде ул. М. Те- Телевидениедә дә шулай. Вот анда нельзя Күренә, врать, врать, күренә. нельзя там врать. Ярамый, менә син чын чынлап торып шуңа ышанып уйнасаң гына менә чын. Һәр тискәре образны кызлар акларга кирәк. Ни өчен ул шундый? Менә син аны аклап, аны яратып эшләсәң, ул аннары барлыкка килә. Һәм тискәре образны бик әйбәт тормышта анда зур йөрәкле, әйбәт кеше генә уйный ала. Чын тискәре образны. Анда бик зур осталык кирәк. тормышта да шундый усалрак, шундый бик әйбәт кеше булмаган. Бездә бит ул аны әйбәт итеп уйный алмый. Халык бит менә ышана, күпчелек шундый рольләрне уйныйлар да, и кешене шун үзен шундый дип уйлыйлар. Значит, бит инде актер шундый яхшы уйный дигән сүз. И, ну, бездә менә татар халкында шулай инде әзрәк. Татарга түгел, дөнья күләмендә танылган актерлар бар, төкереп китәләр дигән. Әле дә уланда, ну, минди бер актер сөйли,

коткардым ул образны, ул киноны үзем. Нурания апа шалтыратты да инде, мин аңа отказ бирә алмыйм, ул бит инде минем кино әнием Нурания апа. Әйе. Мин Нурай апа әйтә, Зөлфия тиз генә менә шушы рольне ятлап, тиз генә менә шунда нәрсә әйтә, мин роль. Ну шундыйрак хатын инде ул менә шулайрак менә сөяркә фәнә фәнә. Әйтәм, ул кызык. Ул кызык. Ну кирәк бит актрисага барыбер төрле образлар эшләсе килә бит инде. Мин аны шундый рәхәтләнеп, тырышып эшләдем. Ну аннары булды инде сүзләр. Булды. Әйе. Ләйсәнне дә яратмыйлар бит инде сине җәберсеп. Күрешсәк тә, гаман шуны искә искә төшерә, әйе. Хәтта без аның белән аннары теге кинода әрләшергә кирәк бит инде ничек тә булса. Мин ул кинода дөресен әйткәндә күбрәк профессиональ актерларга ияреп уйнадым. Алар миңа ярдәм итте, Флюра апа Хәмитова сүзебез догалык барсын. Менә бит җирләдек күптән. Әйе. Менә аңа ияреп Әсхат абый Хисмәтовка ияреп, Ләйсәнгә Мәхмүтовга ияреп, менә мин алар мөхитендә, шундый теге аларның подпиткасында уйнадым. Шушы мөхитне имә, син анда инде үзеңне органично сизеп. Мин менә гомумән бу яланаяклы кызның уңышын миндә генә диеп әйтү вообще дөрес түгел ул. Ну, син анда шаккатмалы уйнадың аны. Белеме булмаган кеше өчен Шуңа күрә халыкның күңеленә дә керде ул. Берәүләрне булса ачуын гына китерде, нинди теге артык яхшы персонажлар да хәзер бит киресенчә кызык та түгел кебек. Ә монда син бөтен кешенең дә күңеленә үтеп керә алдың. Аннан соң уй килмәдеме, шушы минем килеп чыга икән, мин моны булдыра алам икән дип э, укырга керәсең килмәдеме? шул Юк, юнәлеш укырга буенча? керәсем килмәде. А, сиңа Укырга димәк ул керәсем профессия буларак кызык түгел. Ю- Юк. гомумән например укысаң бит инде да театр артистымы нәрсә мин мин гомумән театр сәхнәсеннән куркам нигә чөнки анда бер генә тапкыр уйныйсың все ә кинода можно ун дубль төшерергә мөмкин пока у тебя не получится кино кино ул кино белән менә тоже бит инде сез Төрле площадкаларда эшлисең менә, Зөлфия, әйме? Но... Кинода да. Кино ул беләсеңме нәрсә белән куркыныч? Раневская әйтте бит, плевок в вечность дигән сүз. Менә син аны бер төштең дә әйме, күпме вакыт уза, и син үзеңне карыйсың, ой, мин бала хәзер болай уйнамасын бит инде, ә ул уже шулай калачак, мәңгелеккә, гомерлеккә шулай булачак дип. Аның икенче ягы бар. Шулай ә спектакльне уйнаганда кат-кат уйныйсың, син үзгәртә аласың. Яхшырак. Яхшырак. Мин спектакльләрдә мин уйный алмас идем. Нигә? Уйный алмас идем. Юк. Син Мәйсәрәне уйнамасыңмы? Сәрвәрне уйнамасыңмы? Ну, син бит инде Мәйсәрәнең үзе. Ну, синең яныңа герой табу бик читен булыр ие. Синең буең, синең фактураң, чынлап әйтәм, чынлап әйтәм, ул бик ни театрда авыр. Татар дөньясында бик, ну, татарлар гомумән бик эре түгел бит инде. Инде буйлары. 7 э, миллион татарга бер табарлар иде әле бер Ярар ник бер бүрәнә төслесе дә булса да ярый иде шунда. Ул бит мәхәббәт төрле Булмый. була. Кастинг үткәндә дә миңа иптәш табылмады. Без Менә. э, Илназ Бах белән икәү калдык шулай аптырап. Ул Кәтүк белән ул әйбер дип. тәбәнәк, шундый светленький гына егет, мин озын Ой, буйлы, җирне яратыйм мин моның. озын чәчле. Безгә икебезгә Илназ сәх- гафу итеп сә- ишетте. сәхнә уйнарга туры килде. Әйе, э, Галиябанудан бер сәхнәне уйнадык икәү. Әйе. Потому что мине беркем сайламады, аны беркем сайламады. Без калдык. Это оригинально. Әйе. И аннан соң безне бит ә кинога да алмадылар беренче мәлне. Алмадылар. Юк. Безне кинога алмадылар. Аннары кире чакырттылар. Аннары кире чакырттылар. Килегез әле. Илназны чакыртмадылар сине. Илназны да чакырдылар. Илназ да кинода төште. Ул да кастингтан үтмәде, мин дә кастингтан үтмәдем. Ну, бары Аннары кире чакырдылар. караганнар да инде. Аннары соң, э, күпмедер вакыт үткәч, килегез әле, сезне дә төп рольгә төшереп карыйк әле, диделәр. Пробы. Әйе. Шаккаткыч. Аннан соң шу- Язмыш. шулай калды. Бүген э, Алсу нәрсә белән шөгыльләнә? Син бүген институтта балаларны укытасың, Институтта студентларга студентларны. белем бирәбез. Зур Творческий дип әйтик, коллектив эшләп килә. Вот бөтен үземнең белгәнемне, халык җырларын, бөтен тәҗрибәмне тырышам тапшырырга студентларга. Үзем җибәргән хаталарны җибәрмәскә, менә ул портфолио җыерга, вакытында үзеңнең ирешкән уңышларыңны туплап барырга. Туплап һәм самопрезентация дигән әйбер бик актуаль бит инде бүгенге заманда әйе менә шундый була белергә менә шундый әйберләргә тырышам инде өйрәтергә һәм инде менә шулай сәхнәдә инде безнең студентларыбыз ну алсу бик иртә китмәдеңме гафу инде гадәттәгечә була ул мин җырлауны ташламадым ул бит китүдән түгел менә ничектер синең очракта син башта сәхнәдә шулай нык балкыдың да аннары декретка һәм декреттан шунда укытырга чыктың кебек. Әйе, ничек булды? Э, кандидатский э, яклар өчен педстаж кирәк иде. Минем по педагогическим наукам бит инде. 0.25-ка гына ярар дип мин шулай ук бик куркып, мин бу эшне булдырып бетерә алмам дип бик шикләнеп кенә килдем. Бер 4 ел 4-тән э, бер ставка гына эшләдем. Аннан соң кандидатскийны яклагач, мин декрет ялларына киттем. Җиде ел була инде, әйме, теге э, бала туганчы. Аннан соң бер-бер атлы ике бала туды. Аннары 2019 елда яңадан эшкә чыктым. Андай курка-курка ярты ставкага, аннары бер ставкага. Менә хәзер шулай бер ставкага эшләп киләм. Филармониядә. Филармониядә, ие. Филармониядә да. Өч өч җирдә яшисең. Берсе сәхнә, Сәхнә. сәхнәдә, Әйе. берсе балалар уктасын. Әйе. Кайсысы хәзер синең беренчел? Ә, иң күп вакытымны алган әйбер хәзер минем Казан дәүләт ә, мәдәният институтында эшләү. Иртәдән практически кичкә хәтле. Укытучы хезмәтенең нәрсә икәнен укытып караган кеше белә инде. Хезмәт хакы зур. Бүгенге көндә дә ул бигрәк тә теге компьютер эше күп, отчеты күп, шул вакытта оештыру эшләре бар, методический ягы бар. Аны үзе әгәр дә шул өлкәдә хәзерге вакытта булган кеше булса, белә инде. Менә мин Әмирне, Нәүбәхәрне алырга киләм, Апушка. Апушка утыра, компьютер ачып. Мин компьютерны ачып куям. Эшләп утыра. Шунда мин обязательно учебный планмы, РПДмы, нәрсәндер төзәтәм, эшлим, вакытны әрәм итмәскә тырышам. Ә күңелдә, бу вакыт мәсьәләсен алганда, әйме, ә күңелдә иң беренче җыр. Җыр. Син җырларың бар, тавышың бар, син яшь, син матур, син бүген җыеп гастрольләр белән менә бөтен Татарстан, Россия буенча чыгып китсәң, заллар җыячаксың. Ни өчен син моңа җөрьәт итмисең, Алсу? Бөтен әйберең бар. Нигә син менә шушы учебный планнарыңны Ябып, каплап, анны читкә куеп, тулысынча үзеңне иҗатка багышламыйсың. Андый уйда булганны. Булгандыр. Булганы бар түгел, булгалый. Ну син бит менә шушы компьютерда учебный план язу ул бит синең янып теләгән эшең түгел. Янып теләгән эшем түгел, ләкин мин анда ниндидер ниндидер үземнең өлешне кертә алам. Мин анда инде яңа предметлар кертә алам, чтобы яшь буын киле бара торган буын хамма халыкны кемнедер кайгыртасың син менә шундыйдер яңа әйбер ул балалар менә моны белеп үсәләр бүтән төрлерәк була бит дигән алайса синең эчеңдә менә шушы аналык ниндидер хисе син үзеңне корбан итәргә әзер үзеңнең хыялларыңны милләтебезгә Корбан сүзе дөресме, кызлар? Күпмедер дәрәҗәдә шулай. Шулай. Күпмедер халкыңа, балалар Ләкин өчен. мин минем а, концертларымны даими рәвештә биреп барасым килә. Ә ул Рад- корбан кирәкме аларга гомумән? Менә шушы мин шуның турында гына уйлыйм. Әйе, Кайчагында ми- син миңа, корбан миңа, итәсең, ә ул миңа әйтәләр инде аны. Менә син бу хезмәтеңне э, менә х- эшлисең инде, тырышасың. Оныталар бит моны. Оныталар бит инде моны. Дип әйтәләр. Бәлки, бәлки онытырлар да, ләкин ул кайдадыр нәрсәдер бул, нидер бер яхшылык булып, барыбер, барыбер каядыр барып ачылачак. Туктале, син концертыңда студентларың җырлады. Җырлады. Өметле, талантлы студентлар бар бит. Бар. Менә бәлки шуңа ни әзрәк тотынып торасыңдыр син өметләнеп. Бар, яхшы тавышлы, моңлы тавышлы балалар килсә. Әллә нинди җырлар өйрәтәсе килә үзләренә. Болынны, сахраларны, анда белмим, салкын чишмәләрне. Син бит булдырасың дип куркалар. Куркалар. Бик озак өйрәнәләр. Хәзер менә ул бит инде озын көйләрне авыр истә калдырырга. Ләкин өйрәнгәч, мин бит моны өйрәндем, Алсу Рөстәм. Күңелгә сеңде, истә калды бит дип. Хәзер син Оля ролендә. Алайса мин аңладым. Шатланып килеп җитәләр инде. Син ниндидер бик югары миссия белән яшисең, менә мин шундый миссия. Күзләре яна башлады моны сөйләгәндә. Димәк, сиңа ул кирәк. Кирәк. Мин син балаларга кирәк, студентларга кирәк. Аның бабасы булган укытучы, аның әнисе булган укытучы. Хәзер ул шушы. Кайсы вакытта уйлыйм мин, чынлап та шулай, эх, менә концерт кына биреп йөрсәм, рәхәтрәк була бит инде миңа дип, әйме? Рәхәтрәк була, йокым туя дип, әйме? Ну, барыбер көн саен дүрттә, биштә торып чыгып китү түгел бит инде. Анда бит инде безнең график бар, дәресләр бар. Анысын да уйлым, ана әле яңадан кайтып утырам. Белмим нәрсә булып бетәр. Концертлар авыррак кебектер белги сиңа. Аның син бит перфекционист, син дә үзеңә шул кадәр планка куйгансың. Ничә яшьтә булды ул теге куйган концерт? Беренче концерт миңа 19 яшь булды микән инде? Субханалла. 19 яшьтә Камал театрында Камал булды бит, театрында Томар? иде беренче 19 концерт. яшьтә күз алдыгызга китерәсезме? Камал театры сәхнәсендә Иә. э, о заманына Аннан соң да гына икенче түгел. концертта Камал театрында булды, аннан соң Уникста булды. Һәм әгәр дә син ул вакытта үзеңә шундый планка куйгансың икән, Хәзер, әлбәттә, сиңа концертны куер өчен, минемчә, син перфекционист буларак, күз алма китерә алмыйм, син ничек күз алма китерәсең үзеңнең концертларыңа, имә, гастрольгә чыгып китерлек э, концертларыңа әйтәм мин. Әйе. Менә монда җыелган бер генә кую түгел, Алайса, мин әнә белми дә калдым синең концертлар турында. Алай булырга тиеш түгел. Берничә көн куярга була. Я булмаса, монда эләкмәсәң, Түбән Камага килергә менә халыкка да бәлки сиңа әгәр дә Аллаһ тарафыннан бирелгән икән бу моң, Алсу, бәлки аны таратырга да кирәктер, аның өчен мөмкинлекләр Кирәк, бар. Кирәктер. Аның өчен сәләтең бар, матурлыгың бар, бөтен. Без сине нәрсәгәдер этәрмибез. Ә, менә языр әле безгә тамашачылар бәлки языгыз әле, ничек уйлыйсыз? Кирәкме әлеге эшне дәвам иттерү? Ә, я булмаса, ну, Казанда гына концерт кую да зур эш, сүздә юк. Аның теге обесценивать итмибез, димме, руслар әйтмешли. Тик, зур гастрольләрне бөтен кешеләр булдыра алмый. Әйтүчеләр булды инде, килегез, Чаллыда көтәбез анда, Әлмәттә көтәбез. Районнардан язучылар булды. Нәрсә туктата, нәрсә туктата сине? Булыр бит Сумракта, Асыл яр. Оешып чыгып китәргә кирәк бит. Менә бу эшне менә шулай әкрен генә итеп куерга кирәк. Чөнки кеше барыбер төп ниндидер бер әйбердә концентрациясе аның бер әйбердә. Яисә синең эшеңне институтта ничектер бүтән кешеләр алып барырга тиешме, белмим. Әйе. Кайсы алдынгы, кайсы Вакыт дигән әйбер бар, ул тоже резиновый нәрсә түгел. Илдә алмаса, мин уйлаганым бар, институтта бераз нагрузканы киметеп, Әйе, әйе. Гастроль табырга, әйме? Әйе. Мәсәлән, айга бер, ике выездной концерт эшләргә, ләкин ул рентабельный булмаячак дип уйлыйм мин, чөнки хәзер концертларны күп куйган очракта гына э, ничектер Акларга була. Финанс яктан. Финанс ягы бар бит әле аның. Финанс ягы бар. Башына түләргә кирәк, алган кешеләргә зур эш инде ул, тырышлык. Әйе. Әйдә, Гүзәлия, киттек. Син оештырасың. Сез оештырасың. Син концертта бии. Олены да алырга кирәк. Олены бии, алып барабыз, иртәгә чыгып китәбез концертный турнега. Полный комплект. Кадерле безнең тамашачыларыбыз, языгыз төрле шәһәрләрдән. Менә Асылъярны кая үзегез дә күрәсегез килә, чакырыгыз, әйтегез, без статистика ясыйбыз. Әйе, без Кемдә укыйбыз, көтәләр, аларны Чаллыдамы, һичшиксез. Түбән Камадамы, Мәскәүдәме Асылъярны? Бәлки бүгенге тапшырудан соң а, Асылъяр ничектер э, рухланып китер, име? Мгм, Менә чыннан да смотрим. теләктәшлек кешенең бит канатландыру өчен иҗади кешегә күбәер кирәкми. Шулай. Һәм эм, әгәр дә менә син сөйләп утырабыз бит инде менә жертвенность, корбан итү үзеңне дип. Бер яктан карасаң, бу әлбәттә шундый лаеклы Э, Шимә, шулай бит. Ә икенче яктан караганда, шундый сүзләр бар. Син я корбан, я син җиңүче. Менә үзең сойлыйсың. Корбан да җиңүче дә булып булмый. Син я җиңүчесен, я корбан. Һәм үзеңне мин мәсәлән үземне жәлләп утырган вакытта, ну кызлар бөтенебезнең дә була шундый бер мизгел, үзеңне жәлләп утырасың. Жәлләп җылап та ала, аласың әле шул мизгелдә. Һәм мин сиңа төшерәм үземә. Венера, син я корбан, син я җиңүче. Җиңүче дә корбан да булып булмый. Шуңа күрә максатларга ирешү өчен корбан булып булмый. Зур максатларга ирешергә насыйп булсын. 30, 40, 50. Алсу, безнең дусларыбыз Смотри клиникасыннан сиңа шундый сорау. Дөньяга карашыңны үзгәрткән өч вакыйга, я булмаса өч шәхес, я булмаса өч китап, э, э, я булмаса фильм. Бәлки бер шәрне әйтерсең, ничек тә ярый. Карашыңны үзгәрткәнме син? Белмим дә даже. Но э, иң күп э, мине үзгәрткән вакыйга ул балалар туу. Балалар туу. Мин үземне чынлап та бик жәлли идем балалар туганчы. Бер бер җирен анда киселсәме, нәрсәме, авыр булсам, мин андый әйбер бар иде. Ә аннан соң нидер бер физически әйтәм, әйе, физически. Әйе. Ә, балалар тугач уже үзеңнең организмыңа дип әйтәйме, бүтәнчә бүтәнчә карыйсың. Мин үземне э, аның хәтле жәлләми башладым. Эй, булсын, былай да бик матур әле мин дип. Әле ул балалар кечкенә булганда бит алар белән беләсеңме, бала йә чәчеңә баса, или менеп китә, или чеметеп ала, тешли, имиңне тешли, авырттырып канаганчы, игел түзәргә кирәк физически. Яшь вакытта чәчләр дә тузган була. Ана, яшь ана гел сынала физик яктан бала белән. И син аңа кычкыра да алмыйсың, кыйный да алмыйсың, суга да алмыйсың, но кайвакыт шундый басасың да үзеңнең горурлыгына и дальше яратасың әйе әйе шуңа күрә физически мәхәббәт ул чиста мәхәббәт шул мәхәббәт шул түзү син ул моментта корбан да түгел син бар тикәни һәм башкача була алмый үзгәртәләр балалар минем һәрвак чәчләрем менә нәкъ гүзәлиянеке шикелле тузган иде шулай дулкын дулкын иде ясап йөри мин чәчләрне ә хәзер мин менә бала туганнан бирле әмир беренче балам туганнан бирле мин Иеләсең бит инде балага ничек менә шуның хәле синең ярты метрлы чәчең аның бит битенә төшә. Минем хәзер чәчен туздырып йөргән кызларга да әзер ачуым килә менә. Җи инде шул чәчеңне дип әйтәсе килә. Тумала баш. И мин хәзер һәрвакыт чәчне тырышам инде э, өйдә дә җыеп куймала. Җыеп йөрергә. Ямьсезме мин алай, матурмы мин алай? Менә менә шулай бер бетә. Ә яшьрәк вакытта гел матур буласы килә бит инде, әйме? Ә хәзер Мин, мин ничек тә матур кебек инде. Син ничек тә матур Әсмә. Син чыннан да ничек тә матур, Аллага шөкер. Ә синең менә бу 30 белән 40 арасында нәрсә дә булса үзгәрде? Менә безнең тапшырыбызның исеме 30, 40, 50. Дөньяга әз генә җиңелрәк карый башладым. Аллага шөкер. Аллага шөкер, әйе. Дөньяга әз генә җиңелрәк карый башладым. Күп кенә мине һаман теге гнобить иткән теге глуш шундый әйбер була бит әле. Ник болай соң бу? Ник алай түгел? Ник, ник, нишләп шулай соң? Мин үзгәртә алмаган ситуацияләргә дә мин Ярар шулай булсын. Әйдә, ничек башладык? Кырыкка без акыл керә башлады безгә Әйе. инде алсын. Миңа Миңа уже уже инде керде? Бе? Белмим. чукынып китсен шунда. Йә. Ярар Димәк, шулай булсын. кирәк. Хәерле дә Ярар булсын. булсын. Карагыз әле. Менә шундый шундый әй- моментлар миндә хәзер бар. Мгм. Бер вак- Значит, менә хәзерге ситуация это самое лучшее Әйе. Мгм. дип уйлыйм. Вакыйга турында аңладык. Менә э, фильм я китап шундый бармы синең яратып

Белсәгез, мин, мин, мин, мин на самом деле тоже бик каты үз сүзле, бик каты бер усаллык бар миндә. Ләкин мин начарлыкка җиткезә алмыйм аны. Мин барыбер кешене кичерәм, кичерәм һәм ну мин бер кайнасам, менә э, өйдәгеләр белә минем, минем ул якны. Мин могу очырып бәрергә урындыклардан, может, төшеп китергә.

Кешенең вакытына хөрмәт белән карамаган кешеләрне Дөрес. яратмыйм мин. Вакыт менә ул бит инде вакыт, это самый ценный ресурс. Син үзеңә дә таләпчән, башкаларга да таләпчән. Әлбәттә. Ә иреңә дә таләпчән мисең? Иремә дә таләпчән, балаларыма да таләпчән. Ә алар аңа ничек, э, син бит таләпчән булырга мөмкинсең, ә менә ул аңа реагировать итмәскә мөмкин, гомумән, теге Тыңламасалар. Тыңламасалар мәсәлән. Урында кыша дигән. Юк, ул бик сирәк булырга мөмкин. Ул булырга мөмкин, мәсәлән, 10 елга бер. Ул җыела бара, җыела да 10 елга шарт. Менә инде бик каты соңгы чиккә җиткәч, җитсәм генә мин шундый булырга мөмкинмен. Мин на самом деле түзәм, түзәм, түзәм. Әйтеп карыйм, җайлап карыйм, алай итеп карыйм, болай итеп карыйм. Ну инде Настолько да инде менә соңгы чиккә җиткезсәләр мине. Ун елга җыелган пружина күз алдыгызга китерәсезме сез? Ул нинди дәрәҗәдә? Везувий, вулкан кайнап чыга. Урындык очмаслык, ну болай дулап алган вакытларым була минем. Шәп, чын хатын-кыз. Аллага шөкер, безнең кебек икән, Аллага шөкер. Смотри клиникасы бөтен гаилә өчен заманча офтальмология үзәге. Смотри клиникасы сезнең күзләрегезнең сәламәтлеген кайгырта. Асылъяр, менә 40 яшькә инде җиткәндә, без инде бүген хәзер авыз тутырып әйтә алабыз, уңышның сере нәрсәдә дип уйлыйсың син бүген? Менә бүгенге уйларың белән. Уңышның сире. Уңышның формуласы бармы? Гомумән, иң баштан үз юлыңны дөрес сайлый белергә кирәк. Үз урыныңда булырга кирәк. Тырышлыксыз да булмый. Ялкау ятып торыр, бәхете артып тор дигән әйбер дә бар бездә, әйме? Кайбер чакта, ну, миңа калса, бу әйбер бик эшләмидер, уңыш дигәндә. Барыбер, нинди генә уңышны актарып карасаң, анда бик күп хезмәт һәм тырышлык бардыр дип уйлыйм мин. И все-таки Аллаһ Тәгаләдән бирелгән ниндидер бер менә момент. Ходай Тәгаләнең менә амин дигән вакытлары. Везение диләр инде, именно бер удача. Везение, әйе. Язылган диләр бит барыбер ниндер зур. Бездә бәхет күкәе диләр. Әйе. Беренче мәртәбә ишетәм. Бик зур рәхмәт безнең тапшыруыбызга килүең өчен. Безнең Рәхмәт сезгә, кызлар. Яраткан тамашачыларыбыз тапшыруның астында менә монда комментарийлар бар аларга яза торган. Анда синең белән бәйле берәр кызыклы хатирә, бәлки нәрсә язсыннар микән иде? Берәр бирем бирәбез һәм алардагы җиңүчегә берәр дә синнән приз. Яра, миннән флешка булыр. Флешка җырлар белән, җырлар белән флешка, бәлки үзеңнең неңне дә куерсың. Автограф менә кызганчы каршымында. Ну без аны әзерлибез. Димәк, нәрсә язып җибәрсеннәр? Сорау бирсеннәрме, яшь шигырь җибәрсеннәрме, ниндидер нәрсә анда? Синең белән бәйле хатирә бәлки бөтен нәрсәдер бардыр. Мөмкин. Или кызыклы комментарий. Ни өчен сез асыл ярны яратасыз? Евровидение вакытында күпме акча әрәм иттегез сез шулар өчен? Яра, Гүзәлия, ничә сум әрәм иткәнен бирәмме? Ул инде миңа хәтерләмәде. Кая? 35 сум булган. Бәлки гомумән асыл ярга ни өчен гастрольләр белән мәсәлән анда чит төбәкләргә татарларыбызга барып җитәргә кирәктер. Үзегезнең кызыклы комментарийларыгызны димәк җибәрегез һәм иң кызыл комментарийга булачак безнең приз безнең белән булуың өчен рәхмәт сиңа ихласлыгың өчен рәхмәт сиңа ә сезнең белән без тиздән очрашырбыз исәнмен булыгыз сау булыгыз